Il-programmi li dejjem fuq strada rjali, il-porti li ma fiex politika, dwejjaq u dak it-tip ta' hekk, taf kif. Informazzjoni utli biss. Utli, ġieli ngħidu fuq in-nies. U wisq, utli. Insomma, jitlu ħa tarawx fiha. Li hemm żgur li hemm il-premijiet. Eh, eh, eh, u eżempju aħna ġieli tkesfa qas wieħed ma nagħtu ta' bħal lum eżempju, lum nagħtu tnejn. Tnejn, żix permijin.
Grazzi għal sitt. Jista' jiġi premju wieħed imma. Eh, grazzi għal Silvia Bazar. Mario, grazzi.
Żewġ imħadet lill-istess household, l-istess familja. U mbattaw kif fl-aħħar tal-video. U Raquel ġiet ivvutata bħala l-aktar Islander illi jħobbu għal-Maltin. U hemm diskussjoni sħiħa, nissuġġerilkom illi jekk tridu jkollkom ċans. Ġibda l-grupp ara x'vera jkun. U araw x'jgħidu fuqha. Imma aħna ma nemmnux, forsi min naf, mhux ta' vera dawk. Allura noħorġu fit-triq u nitfgħu subgħajna fuq il-polz tal-poplu. Ħa nistaqsu n-nies jekk jarawx la violent għax minn hemm tidmi. U jekk togħġobhomx la kell. Ejja ħa mmorru. Mur int. Ejja, u s-sena nagħmel. Anna tarah la violent? Le, le, le, ma narahx. Ma jogħġbokx. Int tarah la violent? Laqqas xejn sieħbi. Bħalissa futbol żgur. Futbol biss.
Futbol biss. Imma jkun hemm in-nisa eh fuqu. Imma dak fuq it-television ma jiswewx hu. Tarah la violent?
Ija. Le.
Tarah la violent? Le. Qatt minnkom?
Le.
Għaliex?
Għax sinċerament bla sens u I mean jekk ħa tarah ġust biex titħaqq daħqa. Min-naħa tiegħi. Jara tagħna fil-każ. Eżatt. Tajjeb, thank you, sinjura, thank you. Tarah int? Le. Laqqas? Eħe, min laqa ma narah. Ilek na, min hu l-favorit tiegħek? Il-Enja.
U Rakel toġbok?
Iva u le, ma tħassara naqa. Imma taf li qed jivvutaw la bħala l-favorita? Għalfejn taħseb qed jivvutaw la bħala l-favorita? Għax qed jitħassru għan-nies. Għax jisom qabdu naqa' magħha. U biex jitallawla l-valur, qed jivvotaw l-nies ħalli tkun favorita, forsi jismaw aktar aħjar. Mm, inti xej, għazan tkun hemm l-irġiel ukoll. Xej. Ma tantx l-irġiel eh, Maltin jiena ma tantx jolqtuni. Inta raħ.
La, jew eżżaj. Eh, ma jħallukx.
La. Mnalla, eh, għax kun hemm Mur għara l-futbol, isma' minni, mu, mu. Mela, jien staqsejt nofs ir-raħal ġdid u qed ngħidlek B'ħafna nies ma jarawhx għax għaddej il-futbol tajjeb, imma l-ftit li jarawh ir-Rakel jaħsbu li hija l-favorita għas-sempliċi raġuni li tant għamlulha l-oħrajn li jitħassruha. Ħa niġbdilkom l-attenzjoni x'ġara meta inqala' minn dar żven. X'kien liebes? Anzi, biex tifhmu ftit, araw dan l-ewwel. Għalhekk dorna d-dinja biex insibu 'l dan il-bombshell.
Dan huwa Anghel, anġlu bil-Malti, li daħal u seraq lil Raquel li kienet qiegħda couple dub ma' Sven. Issa biex żgur Sven ikun l-imħabba tiegħu nnifsu, il-frokk li kien liebes kien ta' City of Angels. Għamlu wielu, għamlu wielu, u ara l-angels kif għamlu wielu. Ciao Sven! U baqa' nara l-sormu f'Love Island. Eh! U la qed nitkellmu fuq is-sorm? Edward u Kiana marru fil-hideaway u wara x'għamlitlu Kiana lil Edward.
Calm down. Good girl. Ah, you missed! You missed!

All right, naħseb we vibed, jien u Kajana, imma bdejt di li jitfulek id-dawl, di turn off the lights, it's an issue, bro. Għala.
U għaxar fil-li għaddejjien u fil-fdaqqa wahda, I'm feeling her breasts U f'daqqa waħda isni ħassejthom ġew f'idejja, bro. Eħe, u x'ġara? Xejn, kienu għeneb, ah, bi żball. Eħe, u ejja nsi għeneb, u ejja. Ma nkwitajt, u għax dak il-ħin, tindu, u mbagħad biex ngħidlek oħra xi ġrali. Mela ninżel. Eħe, eħe, u xiex?
U nitla' bil-ħaxix f'ħalqi. Ħaxex bħal hekk, ma x'ħaxex? Għax flok għaj. Stop it, kat! Kat! Kat! U sinjuri wara is-suċċess li ksibna bħala programm illi ġbarna ġabra għat-tatu ta' Selwin. Aħna l-istrina fl-istess livell. Issa se nkomplu niġbru. Iva, sinjuri, għax jekk mhux se niġbruhom aħna daw iddeċidew illi jħallu dik l-ostrina kamera li hemm fuq is-sofa bit. Tajjeb, hekk, kif inhi, imnelħa. U jiena mhux għax irid nirranġa l-iktar. Għax jiena jekk joqgħod serwin u hekk ma jagħtix każ immem Rakel. Poru ilna Rakel rieqda, ara x'qed ngħid. minn hawn nixtiequ nkomplu ngħinu l-komunità hemm barra għaliex aħna ħriġna b'xi ħaġa vera sabiħa. Mela taf Selwin kif qajjem in-nies. Mela, ħanfakrukom araw daqsxejn. Damatini jara, ejjaw, ejjaw. Issa aħna li għamilna għandna dal-alarm clock, sinjuri, qed b'xejn qed intu, b'xejn. Jiġifieri jogħġbok? X'jagħmel imma?
Dan huwa Selwyn alarm. Issa inti da jaħdem bħala alarm clock normali u l-kaħaġ ismaw kif idoq.
U propju dik hija il-kompetizzjoni nistgħu nsejħula jekk intkom tibatulna il-kelma L-arm ta' Alarm.
Alarm.
Alarm. Insomma, hekk tibgħatu dik il-kelma, aħna nkunu qed nibatulkom lura ta' nil-ħoss. Ħasel min jgħid. Issa, dak hu x-xogħol tagħkom. Ekku, l-kompetizzjoni tal-lum eh, biex tirbħu propju għara kemm huma tema ta' żewġ imħadet li għandna grazzi għal Silvia Bazar. Marju. Kull ma tridu tagħmlu huwa li tikkummentaw, tajjeb? Issa jekk tridu toħorġu out of your way kif jgħidu u tpaxxuna u aħna nuruha, iffilmjaw lil xi ħadd li qajjimtuh bil-ħoss ta' Selwyn, dejjem jekk wiċċkom ma jdawwarulkomx għax kieku jien tqajjimni hekk. Speaker minn dawn il-kbar ipplejjaw. Tal-ġelbien, dawk il-kbar.